Génesis capítulo 3 Adán ha Eva naiñe'ẽrendúi. Ha pe mbói iñaranduve opaite ambue mymbakuéra Ñanderuete ojapo va'ekuégui. Ha péva he'i pe kuñáme. Añete piko Ñanderuete he'i peẽme, Aníke pe'útei opaite yvyra'a yvatýpe oĩva guive. Ha pe kuña ombohovái mboýpe. Pe yvaty pegua yvyrakuéragui ore ikatu ro'u, ha pe yvyrágui oĩva yvaty mbytépe katu ñande Ruete he'i kuri, Ndape'úi va'erã ichugui ni ndapepokói va'erã hese ani haguã pe mano. Upéramo pe mbói he'i pe kuñáme. Napemanomo'ãi Ñanderuete oikuaa porã voi pe ára pe'úvo hi'akuégui pejehesape'ataha ha peikotaha Ñanderuetéicha, peikuaáta mba'e porã ha ivaíva. Ha pe kuña omañávo pe yvyra A rehe, ombohorýva hesa, ha iporã oje'u hag̃ua ha ojepotaite voi ojehupyty hag̃ua arandu, oipo'o hi'a ha ho'u. Ha ome'ẽ avei iména hendive oĩvape, ha ha'e ho'u avei, ha upévo mokõivéva ojesape'a ha ojehecha ijopivoha, upéramo omopẽ hikuái pe yvyra higo rogue oñemo'ã hag̃ua. Ha ohendúvo hikuái Ñanderuete ñe'ẽ oguatáva pe yvaty rupi pe ára ipiro'ỹve jave. Adán ha hembireko okañy Ñanderuete resa renondégui ka'aguy mbytépe. Ñanderuete katu ohenói Adánpe ha he'i ichupe. Mamo piko reime. Ha ha'e ombohovái. Ahendúvo ne ñe'ẽ yvatýpe akyhyje, aimégui opívo akañy. Ha Ñanderuete he'i ichupe. Máva piko ne mbo'e reimeha opívo? Re'u piko ra'e pe yvyra'a che ha'e va'ekue ndéve ani hag̃ua re'u. Ha pe kuimba'e ombohovái. Pe kuña reme'ẽ va'ekue chéve che irũ ramo, ome'ẽ chéve pe yvy ra'a ha che ha'u. Upéramo Ñanderuete he'i pe kuñáme, Mba'e piko rejapo? Ha pe kuña he'i. Pe mbói chembotavy ha ha'u. Ha Ñanderuete he'i mbóipe. Rejapo haguére péva che romaldesíta umi mymba tuicháva apytépe ha mymbakuéra maymáva ñu rupigua apytépe avei. Nde pyti'a reretyryrýta ha yvytimbo re'úta reikove aja pugukue, ha oikóta ñorairõme kuña ha iñemoñare ha ne ñemoñare apytépe, ha'ekuéra omongu'íta ne akã ha nde reisu'úta ichupekuéra ipytápe. Ha Ñanderuete he'i pe kuñáme. Heta rehasa asýta ha nde rasyetéta ne memby hag̃ua, ha ne rembipota ne ménape g̃uarã, ha repytáta ipoguýpe. Ha kuimba'épe he'i. Nde rehendu haguére ne rembirekópe, re'úgui pe yva ha'e va'ekue ndéve, ani hag̃ua re'u, ha rejapógui upéicha, oñemaldesíta ko yvy. Ha jeiko asy pópe rekaru va'erã ichugui reikove aja pukukue. Ñoatĩndy ha javorái heñóita ndéve ha ka'avonu megua ne rembi'urã. Nde syva ry'aikuépe re'úta ne pan oikove jevy peve nde hegui yvy, yvýgui voi ningo resẽ va'ekue ha yvytimbo oiko jevýta nde hegui. Ha Adán ohenói hembirekópe Eva he'ise oikovéva sy, ha'égui hína opaite yvy ári guasy. Ha Ñanderuete ojapo pe kuimba'e ha hembirekópe g̃uarã ijaora mymba pirekuégui ha omonde ichupekuéra. Ha Ñanderuete he'i. Péina ápe, ko'ág̃a pe kuimba'e Ñandeichagua oikuaáva mba'e iporãva ha ivaíva, ha ág̃a ho'úramo avei pe yvyra'a oporomoingovéva oikove va'erã tapia g̃uarã. Ani hag̃ua péva oiko Ñanderuete omosẽ ichupekuéra Edén yvatýgui, omba'apo hag̃ua pe yvýre ha'e voi oñemoingo haguégui. Ha omosẽ okápe Adán ha Évape ha omoĩ Edén yvatýpe kuarahy resẽ gotyo, keruvinkuéra, ánhel ruvicha, ikyse puku hendýva ha omýiva opa gotyo, oñangareko hag̃ua pe yvyra oporomoingovéva rape rehe.